antirɛda gbambili chinima ka ti lahi labina ni ti bahi tuhi ti yɛtɔɣa shɛli ti ni sa yɛra zaŋ kpa Agbamni ni booni binshɛɣu baɣa yuli n tɛha ti sa tooi kahigi kamani baɣayuli pala a dii chaŋ ti kɔrigi ni o zaŋ ti binshɛɣu bee n zaŋ ti buɣili so yɛli kaman Dagbanli zilli zuɣu lala bɔchi maa zala binshɛɣu din za talahi ni a niŋ dinzuɣu sa kahigi dinni maa zaa zuŋɔ ti yɛn kamina ti bahi ayi n kahigi tankpaɣu baɣa yuli shɛli din ti zaya ni bɛ kɔrigim nuu la di mi ni nyɛ shɛli ka di gba ni bi diri danfaani n tɛha ti bi mimi yaɣi ti bi mimi yaɣi din nyɛ karimbanima maa zuɣu zaɣ shɛŋa beni bia shɛba ban na yiɣisiri na ŋɔ maa bɛ zuɣu ka ti niŋdi viidionima ŋɔ maa ni laŋ pahi ayi Dagbamba ayi ka Dagbamba gba tamalima yaandi Ti niŋdila vidiyo nim ŋɔ maa ti mini sin yɛra ni for education purpose ti bɔri ni ti dɔlisila niriba zaŋ kpa ti kaya ni ti taada ti bi yɛn varila niriba chani buɣa jɛmbu polo domin ti mi tamali nim viɛnyɛliŋga a yi ti ku yina ni nia ni a yɛn niŋla binshaɣu din nyɛ zaɣa suŋ bi kɔŋ vanvali mi n laɣim li chani ti zaŋ kpɛhi bi daa diini ni a ti yɛn nyɛla afa bihi ni zaa.

muɣisirili Dagbaŋ kuro bee Dagbani ni na bɛ shɛli yɛlli kam zaa ha malila di pilli yiŋa yili shɛli a ni yina n-yɛra maa a kali yili ka n-yɛra maa ka a yi chaŋ ti haai shɛli polo beni la nir kam malila o kali yili o pilli ni nyɛ shɛli to yɛlli yi ti paagi a lala maa ka bɛ wali ni je bɛ yɛli ni a labimi yiŋa. Dagbamb daa yi zalindila, bɛ daa yi zaandila yɛl kura yiŋa ni daliri shɛli zuɣu din daan shɛli bee ti bi yiɣisina fabili. Di zuɣu lala maa zuɣu a yi nya mi kamani yɛli yi ti paaga kamani shɛhira a tuma n-saɣim. ka a bi baŋ ni chɛ lala maa paagi a maŋa bee ka lala di niŋla yɛltɔɣa ka meeli meeli yɛn zaŋ meegi a ka bi ti zaya ni polinsi bɔri la ashili ni bi gbaagi a bee laɣi shɛli n di a tuma ni a tuma shee ka bi yɛli ni nyini ka a mi ni ka nyini bee a'a a ku kali alaafee. ka bɔri tibbu ka bɛ wali ni ka ti zaya kamani zimsim ni yɛltɔɣa n-nyɛ li to din niŋ ŋɔ maa a ni yi zaŋmi labi a yiŋa hii a kali yili ka bɛ ti wahi a din deei din chahi a ŋuni maa zaa niŋdi maa to din ni yi nya ka bɛ yɛli ni a bo ni o lana Dagbamba daa yi zaandila yɛla pam yiŋa. ni kɔŋ ŋmahili ji shɛm a ni tooi nyɛ kamani ka a kpi Dagban doo yaha n-ti nyɛ ka bini yaha ka za ka di baɣ luɣili ka bɛ kɔri ʒima niŋ li tia n-nyɛ li ka tia maa bi zoora ka kuli be lala bee a'a tiligi n-kuli nyɛ li ka di saya bee a'a kuɣili n-nyɛ li bee ŋmambuɣibila ka kuɣili be di ni ŋmambuɣibila ka bo be di ni bo n-kuli nyɛ li ka di kuli nyɛ di lahili ka di beni daŋ tihi m-bala maa ka daŋ bihi ka bɛ kanna n-ti puuna n zuɣu di yi ti paai daadam Dagbambil lala maa a yi kuli yɛn yɛla mi ni a chaŋ ti bo bini yaha ni o yaai ka zaa ka bɛ zaŋ puli ka bukaata yi ti mali ka a naan kana nti mali dinzuɣu saha shɛli a ni chani ni a ti suhu lala yɛl kura maa ni bɛ yiɣisi zaŋ mali a yɛla maa din ka ti ya yaai a puli la baɣa yuli maa a yɛn pulimi n zori bɛmi kamani a bukaata yi gbaai naawuni ka a suhura amaa ban musulinsi ni ka n yɛli ŋɔ n duma naawuni n chaha a ni nyɛ tuma yaa ka zaa a ni nyɛ tuma a ni yɛ zaka hɛn to a puundila naawuni maa n zori dagbanli n yɛri ba a puundimi dagbanbi mii gba n gbubi ma ni Di yi niŋ ka daadam kani o bi ŋmaligi mi zaa zaa maa, di mali o niriba maa ni ti yɛn ti bɔri shɛli ka zɔna ti paagi o ka o yiɣisi n tum lala tuma maa n ti ba. Dinzuɣu a ba yi kani dinzuɣu ka Dagbamba daa yi sɔɣiri dundɔna ni di yɛn niŋ ka yi yɛli yɛltɔɣa muɣisiri ti paagi a ka a chaŋ ti kaai a ba nima ka bi yiɣisi zani mali a yɛla ka bɔbi mini ni daa dihi shɛli tabili m bala. Dinzuɣu di zooya pam ka yɛli ti paai daŋ bia lala maa ka a kuli ka bi ti yɛla kamani a a ba bee a yabira zali daŋ di zalila binshaɣu kamani a a ba bee a yabira zali daŋ di zalila binshaɣu lala bini maa ka bi yɛn neeri miiriki ti tam di yɛla dinzuɣu chaŋ ti bo noo n ŋona ka ti pulli nya a yaa nim maa ni yɛn yiɣisi zani a nyaanga ka Naawuni n tum shɛm to Dagban li mi nohi maa bini bɔri maa di pala bi bɔrila nohi maa yirim yɛli shɛli din mala di ni yɛn wuhi no shɛli bini yɛli ni a chaŋ ti bo na ka bi zaŋ puli di zuɣu Dagban mi yɛli ni ŋmahin li n diri tim a chaŋ na a ti di bukaata bin bɔra shɛŋa bin yɛn yi a bɔna maa di ni yɛn wuhi bukaata maa ni nyɛ shɛli din chaŋmi n ti ŋmani bukaata shɛli din yɛn kuni ti a maa kamani ŋmahanli a chaŋ mi ni a ti di churɛ din chɛ ka a ŋmɛ so ka o ku tooi zaŋ o naba ayi zuɣu a ni tooi nyɛ ka binyɛra ni a chɛma a ni ti nyɛ ka bua dɔɣi shahara ka n yɛn ti bua yi ti dɔɣi ka bobili maa yiɣisi kooniba polo na sarindi maa ka o sarigiri loori maa ka a chɛŋ ti vaari tankpaɣu pahi na to a nyɛya ti zuɣu a yi ti nyɛ so o ku tooi ʒini o naba ayi zuɣu n zuɣu ka di yɛn ŋmahali n diri tim maa n zuɣu lala n lahi nyɛli baɣa yuli polo maa shee a yɛli shɛli din mala di ni yɛn wuhi a ni yɛn bo shɛli na ka bi zaŋ puli n zuɣu a ni tooi chɛŋ di ni nyɛla ni sabigi mala sabigi maa a kali alaafee bɛ tooi yɛla ni a chɛma n-ti bo no sabinli na ni n-nyɛ ni sabigi maa zuɣu no maa sabigimi di mi nyɛla nimmɔhi m-paaga kamani ni di yɛli la bɛ kuli bɔrila ashee palimpalimm ni bɛ gbaaga domi bɛ ŋmala ʒiri paai ni a dila liɣiri yi tuma shee to nimmɔhi m-bala a ni nya ka a bɛ ni a bom ni nimmɔhi m-paagi a maa n zaŋ o bom ni o ʒiya na ka bɛ zaŋ puli bee a'a nyin yɛla maa kuli turimi gari taba a ku tooi yɛli ŋun mala ŋun mala yɛla maa yaɣaya bin yɛla miya ni a chɛŋ ti nyɛ do so ni o yoli ŋun mali kobiri kamani a kobi bobgu ka bi zaŋ n zaŋ yaha yɛli yoya ni di zuɣu dimi a yɛla maa gabila taba di yaɣaya a ku tooi pii ni ŋun mala bee ŋun mala zuɣu dagbani bi ni niŋdi shɛm n bala dinzuɣu di yi niŋ lala maa a ni nyɛ ka a kpa kana ka bɛ zaŋ lala noo maa n-chaŋ nti puli baɣa yuli maa n-ti a n zuɣu Dagbani ni yɛl' shɛli din mali a n-wuhiri a ni yɛn zaŋ shɛli n-zaŋ puli baɣa yuli maa.